Sigriet ta' amministrazzjoni li tagħti riżultat fis-soċjetà u li tħares lejn kulħadd. L-iktar ħaġa faċli huwa li tibda teskludi u tibda tiġġudika. Il-kuxjenza soċjali, r-ruħ soċjali tiegħek mhux hekk trid tkun. Trid tkun isma' jiena bħanara kemm ħajr nexxieli mhux neskludi nies, ninkludi nies, tajjeb, u l-iktar ħaġa huwa li ma niġġudikawx. U Dik l-open-mindedness rajniha wkoll fil-miżuri li għamilna, ġifieri semmejna l-pensjonanti tajjeb f'iktar dettall qabel. Huwa settur fejn il-pajjiż investa fil-pensjonanti, imma hemm aħar ninsewx ukoll f'dak li huma pereżempju żgħażagħ. Jekk kien semmi biss il- kien morru ftit lura kien il-Partit Laburista tajjeb li introduċa dritt tal-vot ta' 18-il sena. U jekk niġu għand l-elezzjoni huwa wkoll Partit Laburista li qed jintroduċi f'elezzjoni ġenerali il-vot għal dawk kollha li jagħlqu sittax-il sena, jiġifieri dawn iż-żgħażagħ, tajnihom vuċi. Vuċi f'eżerċizzju demokratiku. L-aħħar budget ukoll l-istipendji żidnihom b'għaxra fil-mija. Nerġa' ngħid fi żmien ta' pandemija. Il-familji, jekk iridu mmorru għall-familji jew familji il-miżuri li kien hemm kienu kbar ngħid jien, kellek pereżempju ċ-childcare b'xejn. Illi miżura li hemm ħafna nies komplu jaħdmu jew kien hemm min saħansitra ħareġ jaħdem b'dik l-għajnuna u kabbarna l-ekonomija tagħna għax kien iktar nies jaħdmu f'dik l-ekonomija. Itteppjajna sors li kien sors biex ngħidlek idle eh, iktar fis-sess femminili għax xi noħorġuh. L-in-work benefit Hemmhekk għamilna differenza kbira l-dħul tal-familji, ġifieri mhux biss mela jekk inti għandek childcare b'xejn, imma jekk inti ħriġt fid-dinja tax-xogħol issa u qabel ma kontx tajjeb, tieħu l-in-work benefit. Kienu kollha, it-tapering of benefits, it-tnaqqis fit-taxxa. Donna ninsewh jew ħadni for granted. Dak kienu kollha miżuri ttargetjati għal dawk li huma familji, familji bit-tfal, li forsi t-tfal tagħhom dew jikbru. Ehm, min jixtaq jixtri dar, sistema tal-first time buyers. Il-gvern saħan sitra hemm istanzi fi joħroġ id-depożitu u jagħmel tajjeb għallhom li tieħu inti. Huma kollha miżuri li targetjaw il-familja. U fil-fatt jekk wieħed ħares lejn dik li hija Statistika, u nerġa' ngħid mhux statistika li għamilt jien jew li għamel l-NSO li għamel Prim Ministru, statistika internazzjonali ssib li hemmhekk ukoll eh, pajjiżna huwa wieħed minn ta' quddiem. Jekk inħares li l-home ownership biss, il-home ownership tajjeb, illum qed nitkellmu f'Malta li għandek madwar 80% tal-poplu kollu illi huwa sitta daru. Mhux talli tmenin fil-mija tal-poplu kollu huwa sid ta' daru, talli minn dawk it-tmenin fil-mija, iktar minn sebgħin fil-mija minnhom m'għandhomx loan fuq dik il-proprjetà. U dik il-persentaġġ huwa għoli ħafna. Fatt, trid tkun titkellem ma' sħabek barra mill-pajjiż, dejjem kumment li dejjem taqla li intkom pajjiż tal-homeowners. U vera, ġifieri pajjiżna huwa fuq quddiem net, kelmu 80% li għandhom proprjetà tagħhom fejn joqogħdu u minn dawk għandek iktar minn 70% lanqas biss tfadallhom l-home. Naħseb speaks out.